Napenji nyawagi, dung'ane kanyo, kini alimi, yanyalo milimi ni wang'. Ne ya ma magi sani, lor gino. Apenyisi ni lor gino. Kari Awacho wacho ni lor na. gino, kikini Iwacho apani. nang'o? Ing'e ni mokwongo stress mana rairi pok orumo. Mara, Ipani ndalo dweche adek mane dhi dala une ne weyaga ng'a. dong' aweyi gi gik e ot ka. Ing'e ni nyarwa gire wang'i chikore in. Nade?
Sani ni weya gang'o? To na weyi gi gige ot ka. Gini weya go ing'e maber ni ma gima miya buro dika. Awinjo ngoma ma kisasa. Awinjo ngoma ma ndalowa gi kama liza majengo. Ka sibu kori wuo gi redio. Ambe na dhi winjo. Be witiyo? Ambe na dhi winjo ngoma.
Akoni ni ya be witiyo. Dong wiya to tiyo. Witiyo.
Eh.
Yawa. Ma oda kaka chalo. Eh. Yawa. Mano kendo si mane kendo maywakno. Barbaru, ¿cuándo muy Jawagire.
Apenji ni ajaduo. Ma to ng'ama gocho kae? Mane.
Ma namba mane? Namuwere ni wang'i we chikore king'i ang'ia simba. Osebe nang'o? Mose ma ilava ni ma to gando ando.
In iparo ni lava mane mopogore kodi? Ema penjo ni ma to lava mane mindiko ka ani? Ere gino nyawagire?
Namba mondik ni my lover ni anto ta nango kuom. Makete ochako oro message. Oro nango.
Yawa my lover sijui timore nade nade ni yawa. Koro ka in nginyeno mano ng'a manyocha oro mano message manyochi oro last time. Ere kaka nyalo donjo kawuono. Mano message mani oro last time modonjo kawuono. Wanyisi niya odonjo kawuono nikech era mwaherorego ga kodi. To kendo anyisi ni nyawagire wang'e we chikore ka in e simba. Ere kaka inyalo save ng'ado ni my lover dambe. Akoni niya mama wiki manyisi. Ok ni achori. Ni atir ang'a ng'ongo sama wuoyo kodi mokwongo ang'a chwori ni pani dong' nyagwang'e dhako ming'eyo. Nyagwang'o dong'.
Kela ne gini mama we sorry ne mama wacho ni bika. Ikoni ineno message ni wak ma ne. chwanya serious. Ere Nyawagi kaka- akoni ni ae weche mag digital gi. Digital gi nyalo miyo ng'ato tuewa. Na, Koro yeah.
insene sani jo network bukore dong ine ka ng'ani noore wrong number. In kineno ng'ani. Nyawagi re- som ka maber in. Onge mago Nakoni ni bed gi wich maliw. Nyawagire. Awacho ni wuo ka mama.

Ulichikiti kwa sababu ya kodi. Achiko ida. Ibate mo wacho kae niya. Ng'i ka. King'iyo ka nyawagiri. Ing'e ni in dhako mahero ga, ing'e ni wang'ni nyocha abukora wang'ni. Wang'ni ing'e ni matin tabiro dala. To gimoro adhi kelo dalau kanyo, wang'ni naponi dawa nyiewo ne gari. Eh. Wang'ni da una kona nyone gari. Yo mago tise wacho di. Nyawa gire wang' cha.
Weri gi manga koni suri ma mei ma nyocha kigore.
Kata ba ba boy se go ne story go nyadi. Oro mama wang' ni agone gari ma serious wang' cha. Na nyisi ni weche mag simi gi wang' cha dong na dang na nyisi ni adhi nyoni tachwa. To dang' tise nyiewo. Magi othagi, in kineno wang' sim kondik ni lava. Mago to gik matinde misungi obiro mondo okethgo weche. In piny matindo donjo Illuminati ni ineno ineno nang'o? Ok ine ka odwa ni oketh Koro nang'o? Illuminati ma miyo indiko namba moro ni lava. In magi ulava koso lova? Nyawa gira nanyisi ni wiyi onego obed maliwi. Ka ondik ni lova koso ng'iane, ok ni lava, lova. Mano lova moro nyien moro ma chieng' chokonya kwa losore kodi cha. Nyien ma eh, apar ni maber. Ne. Ineno nyien moro ma chieng' chothego ka goyi ma serious. Eh. En e lova no, ok lava. Nyawa imara. Kare. Ya, Ili we na. Koro nitie akia somo ni. Wale nyidhi koni opuonji nang'o yi? Ah, Koro nitie akia somo kia tie pogo lava gi lo. Nyawagiri.
Akoni ni ya, we dondo rikoda mang'eny. Karang'o matimi? Kare ka en kamano kare bed kanyo kendo atim winjo ngoma na. Ah, ne. Reta to kimuti. Reta to koda. Akoni reta. Magi mia ila gani ya?

Idwa neno? Amba dwa tango ni. Tang'. Kik iwe ni koro kita. Tang', mama we keto dhok mang'eny. Toma.
Madong love. Odhis wuod ajigo, lavani. Toma.
Fredi jachiga, lavani. Ma. Adiki makazena, lavani. Ma.
Hey!
Madong papa ti. Lavani.
Aya ma.
Lavani.
Odhis wuod achien.
Lavani.
Ma. Ogina koku wuod asembo, lavani. Ma.
nyakare ivan lavani an ang'eny kod koro ok wanyis koro nyawagire inyisa ni ok anyisra Wan ok wanyisre. Kasi iduogo e oda gi 10 lovers mano ok wanyis akoni ni ya mama iduogo e oda gi 10 lovers Eh, oda iduogo gi 10 lovers idwa na- akoni ni ya nyawagire mano lovers mokanyal akate kang naweni odno an ang'eny kodgi nyaka miso twango bende nyocha dwaro kata Hey, nyawagire in ema yani idwa limita in Akoni niya mama, iwe odni iko sani ma weni ot. Kaki hero. Mama ne kik imi apa nisemiya neko. Anya ringo gi one lover tini ringo gi ten lovers. Kas kisungu botami lover LOVA kata jaduong' machon mane onyuol 1952 ang'iyogo. Kik akwan achiel nyar kadek kapod in e odno. Odrike mabede. Nyawagiri, awacho ni kik akwan achiel nyar kadek ta- kapod in e odno.
Ne nyawa giri, kik akwana chiel nyar kadee kapod in e odno. Yamat. Donge adhi adhiya kodi? Uru matek inyuome dhako moro mafain. Dhakoni na ikelo ka orumo rumo sani ene kaka dhakoni otimore koda. Ni dhakoni ringo gi jathumbe te mayudore kude. Ni karo dhi ringo gi Rayvan nyaka Amiso Twango gini nyaka Hussein gini teno. En jathum moro amora gimoro amora ni finish kumalo. Odhi adhiya ni en ofinis kumalo. Ya joma nyombo wang'ni kik ponu nyuomo nyiwa gire. Ya to hey.